اساں وقت دے مارئے ویکئے وچ نویں نویں سال تے پابندی ساڈا جذب جنون ہراسے وچ ہر سوچ خیال تے پابندی اونکوں رزق حرام وی پچدا پئے ساڈے رزق حلال تے پابندی جیندے ظلم توں دنیا دردو ہے نہیں اوں دجال تے پابندی اتھ ہینا ہردے ہر بازی ہر جابر وقت دا شاہ بݨ ڳئے کوئی کیویں سچی ڳالھ کرے سچ آکھݨ سخت گناہ بݨ ڳئے جو تھئے شہر ویران بزاریں وچ اڄاں کوکاں ہن کرلاٹاں ہن اڄاں ہکڑی باہ پئی بکھدی ہے ہر گھر گھر دے وچ لاٹاں ہن کیا رڄ نی تھیا شیطانیں دا ودے تاڑی نویاں واٹاں ہن اوئے کلھ پٹھ ساݙی کوں چٹ چاتیس اڄ منہ ساݙے تے چاٹاں ہن کوئی پچھݨ والا نئیں رہ ڳیا پچھے ایہا گالھ شیطانیں توں کیوں دہشت گرد بنڑایا گئے کیا جرم تھئے مسلمانیں توں جو سکھ سید سمندر سانبھ تے رکھ مسکین دی عرضی پچھدا جل تیڈا حکم حکومت اپنڑی جا اکھ نوٹ تے فرضی پچھدا جل سٹ کاوڑ کوڑی گھٹی کر کر اپنڑی مرضی پچھدا جل مہمان مسافر جو مر گئے کر نہ خود غرضی پچھدا جل۔ مہمان مسافر جو مر گئے کر نہ خود غرضی پچھدا جل وچ مقتل دے مقتول اجاں جیڑھا مر گے دار تے کیوں ٹنگے کیا جرم ہا اوندا ظالم نے اونکوں ناحق مار تے کیوں ٹنگے جو رت رت دی رات دی رتول تے کھل رئن گزاری نئیں تھیندی۔ جو رت رت دی رات دی رت ول تے رت رت دی رات دی رت ول تے کھل رائن گزاری نئیں تھیندی غم غرض غیور دی نوڑت دے در چھاݨ ٻوہاری نئیں تھیندی بکھ بکھدی بھا بھانویں بھن کھاوے منگ بھیک بزاری نئیں تھیندی ہے ترش طبیعت طیش ٻہوں تل تابعداری نئیں تھیندی توں وک ونڄ وکدیں ونج وک توں میڈا ذہن ضمیر اے وکدا نئیں اوئے میں پیتا کھیر ہے غیرت دا اے ماء دا کھیر اے وکدا نئیں توں وک ونج وکدیں ونج وک توں میڈا ذہن ضمیر اے وکدا نئیں میں پیتا کھیر ہے غیرت دا اے ماء دا کھیر ہے وکدا نئیں جو توݨے امت احمد مرسل تے ڈھہہ پئے اسمان کوئی کوہ نی ہئی توݨے امت احمد مرسل تے ڈھہہ پئے اسمان کوئی کوہ نی ہئی بھر کٹ تے گھٹ کنٹینر وچ جو تھئے نقصان کوئی کوہ نی ہئی سارے خون دے وچ ساݙے ہمسائے کیتے اشنان کوئی کوہ نی ہئی کابل توں گھن تے کیوبا تائیں کس گھن انسان کوئی کوہ نی ہئی ہے بے حس قوم ہراسے وچ شل ذہنیں تے پئے چٹکے گن اے شر شہر دا پرل شیطان جو موئے ات گھر گھر وچ پئے پٹکے گن جو ایں وقت نے واپس نئیں ولنا بن ویسے حصہ ماضی دا ایں وقت نے واپس نئیں ولنا بن ویسے حصہ ماضی دا تیں نال شہید کیا شر کیتے کیہاں جرم اے جیل اچ غازی دا رنی حسرت خون دے خیمے وچ در بند تھی گے شہبازی دا جڈاں بد بزدلی نئیں مردی کیہاں فائدہ اے آتش بازی دا او جڈاں بد بزدلی نئیں مردی کیہاں فائدہ اے آتش بازی دا جے اوج امید اچ شامل نئیں ایویں نہ مفت زمین تے خرچہ کر جے اوج امید اچ شامل نئیں نہ مفت زمین تے خرچہ کر جڈاں رہنڑاں اے غرق غلامی وچ ایویں نہ شاہین تے خرچہ کر جو نہیں زہر ضرورت پوری تھئی ساڈا ذہن ضمیر آزاد نی تھیا نہیں زہر ضرورت پوری تھئی ساڈا ذہن ضمیر آزاد نی تھیا ماتم مردود معیشت دا کر ملک اسیر آزاد نی تھیا جو ہر بھیݨ دا ویر القدس کیا بوسنیا چچنیا اڄ تک کشمیر آزاد نی تھیا ہر بھیݨ دا ویر کوہیں دا اڳے کہیں بھیݨ دا ویر آزاد نی تھیا اوئے ماتم مردود معیشت دا کر ملک اسیر آزاد نی تھیا جو نہیں زہر ضرورت پوری تھئی ساڈا ذہن ضمیر آزاد نہیں تھیا ماتم مردود معیشت دا کر ملک اسیر آزاد نہیں تھیا القدس کیا بوسنیا چچنیا اج تک کسمیر آزاد نہیں تھیا ہر بھینڑ دا ویر کوہیندا اگے کہیں بھینڑ دا ویر آزاد نہیں تھیا ساڈے پیر گھپائے گن دلدل وچ کیا نبڑے سفر ٻلہانگیں دا ہے قبضہ قوم دے روحیں تے ایں وقت دے واسک نانگیں دا جو ہک قبضہ قوم دے روحیں تے ایں وقت دے واسک نانگیں دا کہیں رت روپوش کوں رستہ الا رول موئیں دے نام دا دھرتی تے کہیں رت روپوش کوں رستہ الا رول موئیں دے نام دا دھرتی تے تیڈے تیڈی دید بینا ککھ نئیں بچدا ککھ رکھ اسلام دا دھرتی تے کر رحمت راہیں رلدی تے مل پا بے دام دا دھرتی تے ساڈے کج کوجھے کرتوت سبھے ککھ رکھ اسلام دا دھرتی تے جو ساڈے کج کوجھے کرتوت سبھے کجھ رکھ اسلام دا دھرتی تے تیڈا نیب پے نوڑیا لوبھ اتے اے بھل گے رستہ عظمت دا اتھ مولا اللہ شاہ رلدا پے تیڈے محبوب دی امت دا اتھ مولا لاشاں رلدا پئے تیڈے محبوب دی امت دا جو ساڈے خون دی تیزی چھہ گئی اے ہر مہم حماد دے حصے وچ سر سجدہ ریزی بھلدے پن کیوں آخری رات دے حصے وچ نسے چاہندے آندی نسل کوں ہن ونجوں ڈیس صدمات دے حصے وچ او ساڈے خون جنون کوں جرات ڈے ہر آؤ خفات دے حصے وچ تیڈا آسرا گھن تے ٹر پئے ہیں کر رحمت نیک ارادے تے اساں بیتڑ طاہر تݨدے پیوں تیݙی توفیق دے وعدے تے اساں بیتڑ طاہر تݨدے پیوں تیݙی توفیق دے وعدے تے۔